Yerra-yas ccix-nni. Ihi, aql-i yuɣeɣ weltma-k. Akken tesla tmeṭṭut-nni tamcumt, teggul ad tesseddu yid-s yelli-s Ɛica. Thegga-yasen taɛwin i snat. Yelli-s tefka-yas agdid n waman, terna-yas yal d lxir. ma tserwi yebdis deg waya s taḥbult n uɣrum d lmelḥ ur as-tefki ara ula d aman teddunt deg ubrid tagujilt yenɣa-tt laẓ syin teddem-d taḥbult-nni n uɣrum tečča-tt maca ur tɛeṭṭel ara teffud ladɣa imi d aẓɣal Sutri weltma-s tenna-yas, A weltma ttxil-m, efk-iyi-d cwiṭ n waman ad neswa. Taqcict-nni nniḍen tenna-yas, Iwakken ad m-d-fkeɣ ad tesweḍ, ilaq i d-tefkeḍ allen-im. Taqcict teṣber teṣber, syen teqbel ad texdem ayen i s-d-tenna weltma-s, tefka-yas allen-is iwakken teswa. Kemmlent abrid-nsent, syin tagujilt-nni daɣen teffud. Tenna-as i weltma-s, Ttxil-m a weltma, efk-iyi cwiṭ n waman ad sweɣ. Terra-as, I wakken ad m-fkeɣ aman ad tesweḍ, ilaq ad iyi-d-tefkeḍ acebbub-im. Tagujilt tefka-as-t. Taqcict tamcumt ur tɛeṭṭel ara. Tesseɣli-d weltma seg wayis, tkemmel abrid-is weḥd-s. Tagujilt tetteddu deg ubrid armi tewweḍ ɣer yiwet n taddart. Jemɛent-tt tilawin ɣer uxxam, syin tenna-asent. Ttxil-nkent, fkemt-iyi-d nnafex. Tilawin wwint-asen-d ayen teḍleb, wwint-asen-d nnafex. Syin temmeɣ ɣer uɛebbun-is, teddem-d ciṭṭaḥ n ucebbub n yizem, tḍegger-it ɣer nnafex-nni, yettraḥ. Dindin yerza-d yizem ɣur-s. Yenna-yas, Ur ttuɣ ara lxir-im, ur ttuɣ ara asmi i yi-d-tewwiḍ abernus kemm d gma-m mi yi-yezem weyris. Ihi ass-agi ad m-d-rreɣ lxir-im, ini-yi-d acu teḥwaǧeḍ? Taqcict terra-yas, Aql-ak ad tettwaliḍ liḥala-iw. Tekkes-iyi allen, tekkes-iyi acebbub-iw, ur yi-d-yeqqim wara. Ttxil-k ma tzemreḍ err-iyi-ten-id. Izem iɛedda ɣer sdat-s. Yesɛedda iḍarren-is ɣer tama n wallen-is d uqerruy-is. Imiren kan uɣalent-d wallen-is, yuɣal-d ucebbub-is. Akken llan neɣ xir. Syin teṭṭef abrid-is ɣer uxxam n ccix. Mi tewweḍ. Tettban-d am tmazirt. Sṭebṭeb, ldin-as-d tawwurt. Ccix-nni yessekcem-itt ɣer uxxam-is, yenna-as i tmeṭṭut-is ad s-d-tawi imensi i tmeɣbunt. Maca, weltma-s tamcumt terra-tt ɣer tesga. Ɣer tama n umeksa-nni, syin tewwi-as-d imensi, maca tagujelt tugi ad tečč, tenna-as ur tetteɣ ara alamma yers-d umeksa yenna ad yečč yid-i. Di tazwara yugi ccix-nni, yeqqar-as wakki d ameksa, d akeddab, d axeddaɛ. Maca taqcict tegguma ad tečč armi i d-iruḥ gma-s yečča yid-s. Akken fukken imensi, qqimen akkenni ɣer lkanun. Tagujilt tebda tettales-d taqsiṭ-is seg wansi tebda armi d ansi tekfa. Gma-s iɛqel-itt d akken d weltma-s, ma d ccix-nni yeḥṣa acu yeḍran, yeḥṣa d akken tin yuɣ.

D tiṭ n weltma tameqqrant ay k-yettwaliɣ dagi. Seg wass-nni, tameṭṭut yeffeɣ-itt leɛqel, tettazzal deg yiberdan teqqar-as, A tiǧartin, ččiɣ aksum n yelli, yerna fkiɣ tunṭict fell-as. Ma d agujil-nni, tḥeyya-t-id weltma-s d urgaz-is. Ttidiren yakk akken i deg yiwen n uxxam, ttidiren di lehna d talwit.